Uh, my people, now good morning, good afternoon, good evening. My name is Anthony, your regular presenter for First Aid Immigrant Solution. I say make I come do the part two of the video wey I first drop before concerning the commission hearing matter. In case if you never watch the first video, which is the part one of the one wey i drop about few days ago una will first start from there before you continue from this video so this part two of this video be say now i wan talk about na concerning this commission hearing so the day wey you know say you get commission day some of the right wey you know say you still get i will still talk am for this video because of say many people dey fear for commission and the right wey you know say you get wey many people no know na say make I first shook my mouth put so that in case of in case city you or in case of necessity as those people wey know say dem dey speak English dey talk say information na im be power so if you know say you no dey inform so You dey, you go dey the phone for some area. Na im make am be say, na im I say make I come chook my mouth put because as I dey cook this story so, as e dey done now, I say make I dey drop am small small for this YouTube channel so that our people go still learn from am. So I no come use this one make I take create fear for una or make I take create any impression to anybody wey know say dey watch this video but I dey use am still take dey educate take dey give any consolate advice to any of our brothers and sisters wey go find this video useful una no forget to subscribe and una always put thumbs up so that e go dey give me the energy wey I take dey drop this video more videos still dey come concerning any other topic wey you still want make you see wey you want make I chook my mouth put make una dey write me or comment for this section of this video so for those people wey you know say still dey comment ever since wey i no dey see chance still take dey reply una comment i dey see all of una comment una too much all of una na correct people na una be so let me go straight to the thing wey make me come today so concerning those people wey you know say e dey camp wey dey ask of political asylum or international protection For those people wey know say e dey camp, camp still dey write wetin dem dey call relative letter which means your letter of good conduct. So Italo go dey call am relazione. So na dat one na big Italian language which means a letter of good conduct. Dem dey write am follow each political asylum to commission. So your commissioner, before e interview you, e don already see your attitude for camp as e dey be. If your attitude dey good, dey go still write good report follow am. If your attitude still dey bad, dey go still write bad report follow am. Na im say make I so use dis opportunity take shook mouth put dat letter still dey give you credit to because dey no wan give paper to hoodlums, dey no wan give paper to tout, dey no wan give paper to pipu wey know say no increase their economic or wey no add to economies to their economy like our people wey still dey come well well some of them go dey camp dem dey carry man or woman to camp wey dem know say e dey against the rules and regulation of that camp some of them go dey camp dem go dey shook their hand for wetin no good wey dem know say e dey against the rules and regulation some of them go dey camp dem go travel for days without giving any taking any permission to any operators or any person wey you know say dey take care of that camp those things dey affect our brothers and sisters well well they fit throw you out i see one day see dey come while i still shook my mouth for that area so wetin make me just come be say if you know say you dey camp or you know say the right political you dey ask of international protection make sure say you get good conduct that one still dey add well well Den anoda tin again wey be your right be sey, if di day of your commission hearing, you get right to stop di commission if you know sey di translator wey dey translate for you or di interpreter wey dey interpret for you, you no dey understand am. Wetin e dey tok, you no dey understand am. No fear. You get right sey wetin dis guy dey tok, abi I no gbadun am o, I no understand am. Di commission get right to stop di commission di commission dat very point. Dem go fix another appointment for you. E no mean say dat appointment wey dem go fix for you, dem wan use am take give you paper, no. So dem fit give you time for dem to see di right translator wey go fit translate for you on very good day. So na im I say make I use dis one still take tell you too, dat one na your right. So before you start any hearing, you go first talk with the inter um the the interpreter, ask am how where e for come whether the person dey understand the pidgin English wey e dey speak or the language or anything wey you know sey una take dey communicate whether e dey understand. If you use shame take chop poison at the end of the day na negative na im go be the result. Na im make am dey tell people sey no use shame take chop poison. If you no dey understand am Tell the guys, tell the commissioner say this guy wetin dey talk so I no gbadu am, I no dey understand at all so that they'll fix another uh, hearing again for you so that they'll for they'll find time to look for better interpreter where you come from the region or where you come from the country or the state where you for come. That one are your right. Another thing again, if you know say you no dey in the mood For that hearing that day, you no wan talk or you dey emotional or you get one thing or the other or you are not psychologically fit, that one na big grammar. Wetin wetin I was wey I go take break am small be say, if you know say your body no carry that commission day, you dey tense, you get right to tell commissioner say abeg today I no dey in the mood to to answer any question now because of say I dey due rest. So commissioner still get right to see tey say okay what about if dem give you one hour e go dey okay or make dem shift the appointment to another day e dey okay for you na your right for you to tell dem how you dey feel because dem wan hear the story wey you talk wey make you comot for house so dem make sure say you tell dem the way the thing be no be the one wey you wan tell dem now you dey due rest, you dey shake or you no well or psychologically you no dey fit. So, in dat case, instead of doing anything wey you know sey de no make dem take give you, all you you don need to do, just communicate to the commissioner sey abeg I no dey in the mood to talk concerning dis because of wetin I don pass through Can we shift this appointment to so so so day? E fit take six months, e fit take three months, e fit take a year. But still give you another time for them to hear your matter again because na your right. Then another thing again, if you know say you still get in um other proof wey you go fit bring or any other documentation wey you go take bring in order for them to believe Di hearing or di story wey you make you comot for house, if you know say di time wey dem give you for commission too short, you fit tell dem say abeg I bin get anoda documentation wey I for like bring or wey I for like produce, because of di time schedule too short for me wey di commission. eh, dey take come you still get right to still tell commissioner they will still shift am because of that one now i say make i come still use opportunity take shook my mouth put for all this one wey i don talk so all this one na your your right wey you fit take communicate to commissioner commissioner na just person wey be like you You understand no be dem no dey chop person all you dey all you need be sey make you know your right on how you go fit take communicate to de commissioner because de hearing dem fit postpone am dem fit shift am base on all dis three things wey I don talk so if you no dey understand de interpreter or you get any difficulties in, in communication with the interpreter or you get any other documentation wey you know say you go fit take make dem believe your story or if you know say you no dey in the mood for you to talk concerning wetin make you comot for house based on say you dey emotional, you fit get right to still postpone am. So na im say make I come chook my mouth for dis aspect of it. While di rest other ones wey I first still talk before concerning our attitude, e still dey contribute well well. You no dey ask for political asylum, you go dey create nuisance or you dey create. um bad impression so at the end of the day if they don't write letter of good conduct to you if they say make you not cook for camp no cook if they say make you cook cook if they say make you no invite girl to that camp no invite girl to that camp if they say make you no invite boy to that camp no invite boy to that camp because all these things they bring bridge of gap they bring bad name at the end of the day if they come dey write Letter of good conduct dey follow you, you no know wetin dem write put for dat letter. So dat thing e dey tarnish and dey make dem dey give person negative. Na im make me say make I come chook my mouth put. If una know say una get any other question concerning dis commission hearing, so una fit call me for three five one zero one two three zero two five and make una no forget to subscribe so more video are still coming. On this channel first state immigrant solution na here na we for dey knack am na we for dey talk am so so that anything wey e dey go on how our people go fit take integrate well na im be our goal na im be the thing wey we dey talk for this channel so make una no forget make una try make una still dey hit the subscribe button na free so that make the ministry for still dey go on well well so na here I for end this second part for today so una we will see for the next time una bye bye